Belê te baş e wan e ja mamosteyê me li pêşberê we ye şêwirmendê derûnnas Abdurrahman Yel. Kam jê pirs bike gelo stresa wî jî heye? Carna mamoste li ser hêlekî mijara disekinin em divê qey têkiliya wan û wayî tiştê ku behs dikin qal dikin têkiliya wan û wî tiştê bi hev re tune ye.

Wê qewetê ye, wê enerjiyê ye. Berê ji em bijin mesa ji mirovê ê berê bigirin heta niha em bijin mesa ê berê çi dikirin? Em bijin jiyana wan li daristanê bû. Li wê daristanê ji bo ku li jiyanê bimînin girkî çi bikirina? Girkî xwe ji wan heywanê mezin dûr bixistana. Wadek rastî wan dihatin Wê revê bi xêra wê stresê bû. Wî şerê jî bi xêra wî stresê bû. Îro tiştêka ne ka em ji bo serma nede me, ji bo ke em birçî nemînin, şixla ke em dikin giş ê bê stres nakin em bêjin. Yanî stres tişkê ne bi temamî xerab e. Yek ji ji alikî de meriv dinere baş e, di jiyanê de hêle. Tê alî serkeftinê de dibe. Ji alikî de jî wadeyên bin in ku stresî jê zêde be ew ya jê re zirar dide meriva. Ew ya jî tiştkî ku tune be û ku wek ha wê hebe difikire mirov. Wek weswese. Weka weswese. Ji xwe dondrê strêsê de em karin qala tirsê bikin, em qala weswesê bikin, em qala kaygiyê bikin, em qala tiştêk ê ew ê te bibe ji serkeftinê dûr bixe çê hebin ew wana giş dikevin nava strêsê. Ji dondrê strêsê de wadek meriv hinkî bi kolayî pêya re. Meriv sê heb dem girkê xala sê heb dema bike. Yek jê do bû. Yek jê îro ye, yek jê jî sibê ye. Sibes wadekê di hundirên roja kemtê de ne, yanî di îro de xwanê ye lê sebeba wî do û sibê ye. Yanî do min çima vî tişta kir? Ez ê sibê çi bikim? Pirrê wî jî di sibê de we'dek ji aliyê meriv li pêşiya xwe dinêre, ew ê jiya çi bibe, ew ê çawa bibe, ez ê karibim pê re çareser derim serî, ez ê ya jî ew ê karibe bi min, vî kara ez ê bi dawî bînim, ew ê bi serkeftin bixede nexede, evan pirsa giştî jî ew ê çêdikin, stresê çêdikin e. Stres we'deke. Di ji hundirê dema ke em tê de ne em lê binêrin di du yanî roja pêşê û roja paşî de ye ne di hundirê a îroj de. Meriv îro dema ke di hundirê wê de wê demê ji xwe en tiştê meriv ew bi qîmet ew e tu wê jî dikî qurubana du û sibê belkî sibê ney du jî çiye Meriv çima dide pê tedê mezin dibêjin çi? Dibêjin tiştê çû Nede du. nede du. Wadê ti bidî du ewê yî ji yarê wê stresê çê bibe. Ji yarê çawa dibe? Tiştêk bûye li dob ye. Tiştêk em têde na ane ka li îro ye ama tiştêk qurban dibe sibê ye. Belê. Em ê pirs bikin mamoste pirsê me gelkî zêde ne, stres çawa dest pê dike? Stres weke kaneka me gote ji xwe bîha wî dest pê dike. Wadê ke di hundirê rojê de meriv ke taneka binerî mesela ji bo kêfa te bîne hezar heb tişt li dora te hene. Ama taneka ji aliyê do de tu çi dibînî? Tu tişkî nabînî. Do çil ser te tişkî bandoreke ne baş kiribe ewiya tê bîra te. Ema di hundirê vê demê de taneka binerê van hevalê vê dire aneka karê xwe dikin. Em û te ji hev re vê çayek hate ji me re avak hate cilê me li xwe kiriye hewa me qlîma me aneka xweş e. Van tişt muştakî ji êkê kêfa me bînin em me kêfxweş bikin. Û ji bo ke em nekevin strêsê, hezar heb tişt li dora me heye. Ama ji do de çi dikeve bîra te, çil ser te bandorek kire, tiştêk bi nebaşî çi kiribe ew ê wîya were bîra te. Badêke wîya tê îja strês wîha wî dest pê dike. Îja strêsê eslinda bi zimaneke her kes karibe fehm bike meriv bêje. Strês çi ye? Strês, strês

Ti bengkî ti digişînî sade wiha kişandî ya jî kulma xwe awiha bike bijdîne. Daneka çi kire berne dijî berne dijî heta ji te tê bijdîne daneka stres li destê xwe kiriye lê pêçiyê xwe kiriye tilîke xwe kiriye ewê strese ye bine raneke bala te giş ne ser wê rê ye haya te ji vî destê te heye? Nema. Stres û adê ki tişkî dest pê dike li kurê bi çi havî be bala mirov gişî dikişîne wê di ra. Wadê ki kişandê wî cî em bêjin çi ye? Em bêjin em ê tê kevin em ê herin kar bikin serî lê daye ew ê ecaba me bigirin negirin. Dikeve stresê ke min negirin ez î jî ya çi bikim? Ez nikarim bizewicim, ez nikarim Eşyaya bistînim. E nikarim perê min ew ê tune bin. Ez ê birçî bim. Zarok ew ê nikaribin zikê xwe têr bikin. Û ez ê ew ê der û dora min ji min re bêje çi? Ez di nava wan de rezîl bibim nebim? Wadêk van weswesa û van pirsa û van tiştêk ji li ê holê rastiyê ji gişa jî cuda ye ne war. Yanî belkî te bigire. Ama stresê de tiştê baş nayê bîra meriva. Meriv tiştê baş nafikre. Meriv nabêje Hela înşallah ew ê min bigire. Oo îcar ke min girt ez jî îjar zarim ji xwe re tatîlê ye, ez ji xwe re erebeyê bistînim, ez ji xwe re filan tiştî bikim, bêvan tiştî bikim. Wehdê ke tu van pirsa bikî wê stresê bi te re çênabe ya jî wê stresê ke çêbû ji xwe ew ji holê rabe. Ama îcar çi dibe? Dibêje ki ki min negirin, ki min negirin ez ê rezîl bibim, ki min negirin ez ê birçî bibim. Weke wanê gav kadinê min gote gişê ewê jer di wê demê de stres e. Wadek stres bû mesela hinika ser çavê te bi kene ne wan êm jî bi kene ema wadek stres çê dibe î jere çi dibe êm pêşî ji eniyê dest pê dike. Eniya meriva enî weke aneka va te jî eniya xwe çêkir min jî eniya xwe çêkir meriv avê dere î jer çi dike dijîdîne. Tiştek di dijdînî mesela em bêjin beng kir destê te de em li vê maskê binêrin. Ev ya aneka stres pê re heye tune ye. Tune ye. Stres tune ye. Aneka stres bû. Belê. Ew ya zû biqete. Belê. Ew zû biqete. Ew zû kevn bibe. Belê. Ew ê nexweşîn pê re çê bibe. Belê. Birize. Van tişt mişt ew adek çê bû stres eynî weke vê maske ye. Bi meriva re jî vê stresê daîma vê jidandinê Belê. îje vê jidandinê

Hormonkê kortîzol heye, stre hormona stresê kortîzol e. Kortîzol bi mecbûrî laş dide çêkirin li ser gurçikê. Wadê wê kortîzolê çê dibe, dibêje wî tiştê ki te dixe stresê, ê ki tê pê re tê kevî tekoşînê, micadelê, ew ya pê re şer ke. Eger ki dikaribî pê şer ke. Eger ki ti nikaribî pê jê bireve. Vê kortîzolê tê mana van herdiya. Îcerta bi pêrê adrenalîn û noradrenalîn diye dihe hormonê di jî here ew jî pêre têne çêkirin. Wadêk evanan çêdibin laş bi temamî Dikeve dema tekoşînê, dikeve a mucadelê. Wade ku wê kete wê demê jere jêra enerjî tê. Kare pêre şer bike. Em bêjin ji bo ku tu vê masê jê rakî, tu xwe dijdînî ne were. Yanî meriv gelkî xwe bijdîne wê bilind bike. Di wêya de yekî nerm ew ê çawa rake? Nika were nebû. Tu mecbûr î xwe bijdînî. Li eniyan binêre bû çawa bû?

ek bûna, sist bûna karibû wî rakirina? Na. Stresa ên mezin di wê demê de lazim e. Xwe çawa dikire bînin ber çavê xwe. Eynî ser çavî wî bêrê destê xwe diavête wî hesine halterê û eynîya xwe dijidan de û Pif dikire porê xwe, xwe motîve dikir, her dera wî ji dandî bû, hêna kê radikire. Di wê demê de li ser laş wê stresê çêbû. Em îje ji bo wî awî em karin bêjin û stres wadeyek laş xwe ji dande, stres ev e. Ha îjarê eviya wadê me gote ji hirçê birevît ya jî kar kê ra bikî ya jî ti tişt kê rakî ew ya lazim e ama her daîma werê dibe. Na. Her daîma were nabe. Weka keviya me gotê, ev ya wehedê kemtêxnê, gerkî wiha be, hinkî ji dandî be stres pê re hebe, ema wehedê kemderxin gerkî bisekre. Eger kem dîsa hawê wî çaxê bikin, ewê wê nexweşî nîjerê pê re peyde bibe, te her daîma nikarî bi wî hawî. Ya jî weka makînekê ke hîç nasekne, sade di şixulê. Belê. Yanî bi stresê bi xeletî zanin. Bi xeletî wexdê ku tu meriv zanibe meriv heqê wê nade. Jarê ez ê bi rastî tişkî we re dibêjim. Dibêje min re stres heye em bêjin em nikarim vî karî bikim ya jî em nikarim vê azmûnê bişuxlim. Wê stresê bi te re tune be ji xwe tîş nikarî bişuxilî. Tê bêjin ka ez ji xwe re razim me. Merivek ki daima rast dê biaşe yoxsa ê ya jî ê ke serê sibê ji bo armanc kî ji nav ciyê xwe derê. Tabi ki ya duyemê. Ikigai çi dibêje? Ikigai li Japonya pirê wan di ser sed, sed û deh sala de giş emrê wan hene. Dibêje seriyê sibê wexdek tu ji nav cihê xwe rabûy, gerekî armancek te ji bo ku tu ji nav ciya derkevî hebe. Wexdek ke hebe wê çaxê tu li pê wî dişî. Wexdek tu li pê wî çûyê vên aqilê wê stresê çêdibe. Stres ne tişkeke li kana, li derve, li ereboka bi kîloya nayê firotin. Stres ji meriva re gişan lazim. Însanê ke ne strês pê re tine be wana ji xwe gamsiz in. Wana ji xwe tu nikarî wan bi bajonî. Belê belê em. Nayne ajotin. Ê ke tu ji ber xwe ve abe karê xwe bike baş e. Yosa ê bi zorê ke meriv wan daf dide hêna ke dide şixulandin da jone baş e. Heta meriv wan re dibêje ê ku bi xwe radibe karê xwe dike ew. Ew ya dê çêtir e. O zeman strês Baş e. Strês ne xerab e. Strês kengî ne baş e. Strês vî çax ne baş e. Wehdek min wê maskeyê min ji ber dev û pozê xwe danî hênakê jî ji dandî be ne baş e. Ti hênakê jî do tişkî hate serê te ya jê wê sibê tişkî were pêşiya te, ki ti aneka tijbîr bikî, Tu hundirê rojek tu tê de yî bi qurbanan wan bikî ew ya ne baş e. Ji akût strês, xirabiya akût strêsê heye. Wadê wê akût strêsê tişkê ki ti nebe jî bi temamî weka wê hebe, weka wê hebe. Anika tu bêjî, tê bêjî ez dê derkevim, wadê ke ez derketim ez ji wan pêlika bikevim. Pêlik hene, çar heb pêlik in wan dibînin. Pê bikevî? Kesîn qetil yên? Na, ez nizam pê bikevim. Ama te dibê ez ê bikevim û te dilêrizî. Tu xwe dijdînî. Ji ew ya her daîm dewam bike û çawa be tişkî were tune ye. Îhtîmalek heye rast e yanî dibe ku ez jî bikevim tu jî bikevî. Ama wadeke ti bê wek ha wê eynî ti ketîbî, ti biyû çi evî lê binêrî Wê çaxê dibe akût. Akût dibe û ji rastiyê derdikeve. Ji hundirê rastiyê wehdek derkete, ev ê stresê xerab e. Ev ê stresê carê her daîman ji dêvlak em bêjin te dê wan heftê berê jî me gote hinek hormoneyê kêfxweşiyê hebûn. Carê wan hormonê kêfxweşiyê û kortîzol her du niyarê hevdû ne weke sermayê û germiyê. Eger kortîzol hebe wan are wan wê grûbê tune eger ki wê grûbê hebe kortîzol tune ye. Ja bi rastî çi ye her kêl şûna xwe xweş e. Wehdê ki va emaneke ji xwe re sohbeteke xweş dikin kêfa me jî li cihê em dikenin bi hevdu ema wehdê ki em harin tişkî were serê me jî girkê em ji bo bi wê re derên çareserî bikin Tirkî jerem vê kortîzol li ji me re lazim e. Her kê dişûne xwe dilazim e. Ema stres weadêk bû akût, weadêk bû dirêj bû. Yanî te ji wê bêtir qîmet day, wê çaxê jere xerab dibe. Pir pir muhîm bû. Bi rastî jî em hinekî tişta bi xeletî zanin. Di jiyana xwe de jî bi xeletî em dikevin hinekî rewşa. Yan em via fêr dibin her tim zirara stresê tune ye. Ev ya em zirara. Pêşî kara wê heye di dor re zêde be stres zirara wê heye. Belê pêşî feyda wê heye. Pirr. Feyda wê gelkî zêde ye. Em wan feydê wê nabînin. Em zirarê wê her tim tînin ser ziman. Em pêşî via ji nav xwe rakin. Îbnî Sîna hezar sal berê Di nehsidî de hatiye jiyanê, nêzî hezarî de jî rehmet ke. Li dinyê gişî aneka kitêbê wî, pirtûkê wî têne xwendin li zanîngeha. Deneyeke kiriye. Deneyê de çi dike? Di deneyê de du heb berxik digire. Du heb berxik. Wan dide kêleka hevdu. Berxika pêşî li milê çepê ye. Di naberê de wî du warêk xware di nabera ê kêleka wî berxika cîl kêleka wî ye. Ew a milê çepê sadece berxika milê rastê dibîne. Berxika ortê ji a nikeviya a rastê kete ortê li rastê xwe gur dibîne. Li çepê xwe jî berxika din dibîne. Yanî berxik, berxik û gurt xekileka hevdû. Wan herdû berxika emrê wan yek e. Kîloyê wan yek e. Rengê wan yek e. Her tiştê wan yek e. Berxikek jê sadece berxikê dibîne, berxikek jê jî hem gurt dibîne hem berxik dibîne. Ev tişt e. Piştî şeş meha her tiştê wan, êmê wan, ava wan, qasî hev tê dan, di eynî wextê tê dan, her tiştê wan weka hev digire. Piştî şeş mehê din wê berxka ke gur dibîne çiqa diçe zeîf dibe û ji tirsa wî guriyê re dibêje îhtîmala ke ew ê min bixwe heye, çiqa diçe zeîf dibe û ji kerîba re dimire.

Her daîm kortîzol dide çêkirin. Vê kortîzolê wedek da çêkirin weka wê maske weka wê me daîm kişandbe. Wî sade dide şixulandin. Daîma weka makîna dide şixulandin. Wedek ti daîma tişkî bişixulî ya jî emeletî bikî, tişkî werê bikê, di vijûdê Laş, tu wî dibêtilînî. Tişkî ku edê bibêtilê jî pir dişuxile. Tişkî pir bişuxile jî eynî wek hayê meriv çi bifikirê zanî? Didî û edê meriv erebekî dikirê dibêjin çend kîlometrek kiriye. Belê. Di emir de jî, di jiyanê de jî ti bixwazî merivêk çiqa pîr biye ki te bipirsî, dikarî ev ya jê pirsî, çiqasê te Çiqas emrê te, çiqas rojê te, çiqas salê te di stresê de, bi stresê re derbas bûye. Belê. Ew ê qasîk kîlometre erebeyek kiribe, didî mêr xwe jê dûr dixe, di jiyanê de jî wê dema ke te bi stresê derbas kiriye, wê kîlometran ke te pîr kiriye ew e. Belê. Em marê fikirin. Belê mar bifikirin walayi mamoste we pir xweş anî ser ziman ku heta niha tiştê ku me zanibû wan dîwarê xwe em ê hemûya xirakin. Girkî bû gerin. Li hemberî strêsê. Strês dibe we ku mirovan we bi rastî pir xweş anî ser mînaka Îbnî Sîna jî we behs kir mirovan dikuje nefsa. Dikuje. Dikuje. Dibe sedemê. Pêşî kîja nexweşî ya? Nexweşî ji zarokçêkirinê çêbûnê bigirin ji zarokçêbûnê bigirin di laş de tiştêk tedî min got kulma xwe bigire. Belê, hê ji kulma min bigirî. Adê kulmê digirî di laş de wan ciyê dê ngişî dixî dema di doya. Di rêzê de li pê têne. Em bêjin mesela çawa tazîkî çêbû. Badê tazîkî çêbû e, dilê meriva diçe na? Şîv? Na. Naçe. Madê mirova tê girtin. Madê meriva tê girtin. Ya jî dilê meriva em bêjin diçe ki meriv zilam be, pîrek pîrek be zilam? Tên bîra meriva, jinê meriva ya jî mêrê meriva? Na. Tu kes nayê. Ew jî nayê. Di wê demê de tê laş didî.

Rast hatî merive. Wadê ki hiriş rastê meriv bê di daristanê de û meriv bi tenê ye. Em dibêjin li ser mejî qalik heye. Navê wê qalikê korteks e. Wê korteksê ciyê ke em difikirin. Çawa difikirin? Bi mantiq em çêdikin. Yanî meriv dibêje ke ez aviya wiha bigirim ew ji destê min bikeve, aza wiha pê bigirim ew ê dehiyê rast be. Na, ew ê korteksê wî qerarê dide wê biryarê. Wadeke wê wî tiştî dibêje, em her tiştê xwe bi adet dikin. Ema Wehdê kîje li wê stresa bi carkê de weka ku me got e hişte rê pêşiya mirov, ew ê çaxê wê korteksê weka ti şartela wî de yîn ji dewrê dikeve. Wehdê ji dewrê kete amîgdala dikeve dewrê. Amîgdala jî di vê taxmê de, di hundirê mejî de ye, di wê dira de Elmandinê ê hîsî hene, ê duygusal hene. Di wê dira de dibêje bireve. Ke ti birevî di wê derê wadek ti reviyay em bêjin strînik nigê te de çû ya jî te cîka xwe çirande li darkê kete li kevirkê kete te hîç hîs nakî. Tişta ne muhîm e yanî. Ne muhîm na ji xwe ti firq nakî. Çima ti firq nakî ewan Tiştêk te ji virê girtiye, em dibêjin çerriya hêta mirovan. Wê çerrandinê tu ji xwe firq nadî, tu pê re baz didî. Kengî firq dikî, piştî tu xwe xelas kir, wê strêsê qediya te. Îja wiha dişnimşe, em bêjin yekî pir strêslî û wê revê tewî dîte, hinakê jî di revê ye. Ema em bêjin cihê te jî Ev lê ye. Belê. Ev lê ye, hate gihîşte ba te, ti jê re bijî çi? Bisekine. Bisekine, tişkî bike. Rehet be. Rehet be, tişkî di jî bike, bîne bîra xwe, tu yekî wiha hate. Bêhna xwe ba. Bîna xwe bide, dor de bisekine. Medîte, sê heb tiştê got. Bisekine, bîna xwe bide. Bîndan çi ye? Bîndan. Êk strêsê diqedîne jî ev e. Bêndan, belê. Binêre. Ji tiştê pêşê me de tê. Hila ka bisekine rûnê bîna xwe bide. Bîna xwe bide, ji bo ku bîna xwe bide gelkî bînê çi bike pêşê? Bistîne. Bistîne. Bîn stendin û bîndan jî niyarî strêsê ye. Wadêk strês jî çêbû, wadêk strês jî çêbû bîndan. Ji em hatin kurê ji bo me jî Mejî goştê de tune ye. Belê. Mejî rûnê, proteînê, av e. Mejî tu çiqa xûn û oksîjen jê re bişînî hewqsa wê bişuxile. Hewqsa ewê bi ewlê bişuxile. Hewsa tenduristiya wî yê li cî be. Wadek di vana hardiya, di jê re nêşîne. Merivek dikeve stresê çawa dibe? Di poz de li ser di poz de li ser kezeba xwe jora kezebê de bînê distîne berdide. Wadek bînê distîne berdide nê datê dawî binê kezebê Nê jî dertê me jî têrî me jî. Yanî kûr nikare bistîne wê bibîne. Kûr nikare bistîne. Ji bo ku kûr bistîne ja em viya karin nîşanî temaşevanan bidin. Bîn rastin bi rastî girikî çawa be. Çawa be girikî. Çawa be. Em bêjin mesa ka tanika kûr bistîne em binerin ate rast e ne rast e pêşê. Çewa bû te sînga xwe Tije kir. Ne, te kûr stende, ştetirê kûr e. Ama ne kûr bû. E, ji bo kûr bûn, çewa bû? Binê te wiha kir, pêşî li min binere. Te wiha ji vê re sînga xwe te nepixande û te wê bar da. Ama ji bo ke em a kûr bistînin, hele wexdek stresê de bî, ji bo ke Qasî, laş, têrî, mejî û kezebê bike tibînê bistînê, zikêm karin bikişînin awiha ji kêlekî de. Belê. Ji kêlekî de amuha bikişînin. Evê dera, evê dera zik e. Belê. Evê dera kezeb e, sîng e. Di navbera Hûr û okezebê de diyafram heye. Di bîna kûr de gerikî meriv û edeke bîn sten de meriv sînga meriva weka a te mezin nebe. Pêşî evê de mezin bibe. A rast çawa ye? Ewê a xelat e. A rast çawa ye? Ez zanim ke weka wê balonkî di vê de be, nepoxkî di vê de be. Binê mezin bû, ne war. Mezin bû. Çû. Dîsa bistînim. Nepox. Balon. Mamoste dîsa bike. Mezin bû. Dubare bike. Çû. Dîsa bistînim. Diheb mirov daîma ev ya rast digire. Wan erdû mirova kîne yek jê pitik in, yek jê jî merivê razayî ye, xwedrêjkirî ye. Wadê ku meriv xwe xwedrêj dike, eger ku hûn nikaribin çêbikin em ji temaşvana re werê bêjin, eger ku naneke li ser piyav hûn nikaribin çêbikin ew ya ji diyaframê bînê bistînin, Xwe xwe dirêj kin û heta ji wê tê kûr bikişînin ewê ji xwe zikê wê de bine bi xe. Ha, wê demê hûn ya rast dikin. A rast wê çaxê dibe. Ji ewedê ke radibin serî piya ewê a rast xira dibe. Belê. Pitik nûçê dibin zikê wan zikê wan sade radibe rû dime ne war. E. Ê Merivê Razayî jî were ne. Merivê xwedirêjkirî ye Razayî em nêbêjin. Razayî jî ji xwe bi xwedirêjkirinê tê. Ê xwedirêjkirî Dîsa rast digirin. Fehm xwe xwe dirêj bikin, bîna kûr bistînin, zikê we çi qabilî zerra bin eynî tiştî bikin. Eger ku we havê razayanê kir, wê çaxê hûn rast dikin. Vê vê bînê ji stresê re tiştêk li di rêzê de al pêşî tê. A yekemîn e. Ev jê lazim e. A em baş şere ev e. Pir pir muhîm bû birastiî mamoste. Min kir û nekir min nikaribû niha bêhna rast girtin. Li malê wê ew ki bike. Ez ê muheqeq ez jî ser vîya mucadeleyekî bidim. Bike, pir baş e. Ew îjarê wê bîne wexdê ki ti distînî wan nexweşîna ti kêm dikî. Vegot pêşî ji qelb Ji krîza aqil ji pirê wî strêsê tê eger ke di fîzyolojîk tişkî tune be weke em bêjin damar nehatibin girtin weke kolesterol tune be ya jî van tişt mişta wadê ke hebin tu dî ji xwe girikî operasyon were kirin emeliyat bibe wadê ke tune be îjarê bi xwe eyn weke wê girtî be strês wana dide girtin. Çima wê xûnê bi rehetî nabe, naeşîne, wê oksîjenê têr naxe navê wê, ran nake. Wadêkê me a kûr girte di hundireke zeba me de eynî weka wê dest a wiha sekinandîye di vê dira de guh hene. Guhêke zebê. Wadêkê bîna stresê ya jî a her daîm ke em digirin a heta vê dira ke zebe ye. Ji oreke zebê tenê em Dişoxlînin ama wadê ma kûr dikişînin em dadixin heta guhê kezebê. Wadê em dikişînin guhê kezebê îja kezeb dihê xweştir dişoxle. Wadêk stres ne, pêşî me goş qelb. Di dore mejî, mejî jî eger trawmakek tê de tine be, wek havê serî wîlcîkî neketibe, qezakek derbas nekiribe, wan tişt mişta tine be, eviya jî pir zirar dide. Sadê tu wî dişoxlînî, ji xwe wadê stresê de ên cihê pir dişoxle dîsa mejî ye. Xûne, qelbe, kezebe, kurçikên van tişte heta stres çi dike tedî weke dibêjin porweşandin saçqiran wan dike. Ji wê bigire êk zarokê wan çênabin jî pirê wê strese dibêje girkî zarokê min çêbibin eger zarokê min çênebin ez ê wê çaxê çi bim ez ê nava milet de rezîl bim. Ne war nava wê her kese wê ji min re bêje ev ya em bêjin çi jî hev dibêjin, zarokê wî çê nabe, qisir e. Wedekê warê ji min re bêjin ez ê çawa derê min nava wan. Didî ev ya stres çê kir. Wê stresê wedek çê bû je wan ewka wan hûcreya cihê xwe nabînin. Wedek wan hûcreya cihê xwe nabînin zarok çê nabin. Ya jî nagire, pîrek jî nagire. Hormon gişt tevlî hev dibin. Nê min got çi? Ya Tê melatonînê, oksitosînê çêbikî ya tê kortîzolê û adrenalînê çêkê. Ji her diya yek. Yanî vêd ra ya germ e ya sar e. Ya jî ew ê sarogermî be ne wan. Sarogermî ti bigirî a baş ew e. Bîst derece, bîst û çar derece, bîst û şeş derece sarogermî ye. Ama deh derece sar e, ew ê te sar be. Çil derece jî germ e, ew ê te germ be. Stres jî were ye. A zêde jî, a zêde te dijdîne, tu nikarî yanî ka xwe wiha xwe bijdîne û birêvare. Meriv kare bire? Na, girkî meriv rehet be birêvare. Ya jî pir rehet be, pir sist be û wiha birêvare. Meriv ji hevdû bikeve. Na were, were jî nabe. Havê lazim e. Weke me got serogermî. Stresê de wê ew ke lazim e, wê derecê lazim e. Jê ji bo vî hewî tiştêk tune ye û tê bêjî ew ê çêbibe û xwe bitirsînî ew wan giş stress in. Mamoste tu jiyanê de mirovekî li hemberê me van tiştê ku we got bîne ser ziman bêje ez herim vi dere ew ê tiştekî were serê min em jêr dibin ev çi tewqa weswesê çêdikê çi îcab dike Van tiştan nexe serê xwe. Aya jî bûyerekî ne baş hatiye serê mirovekî. Tiştekî ne baş hatiye serê wî. Ew jî difikire, her tim di wê rewşê da ye, ji wir dernakeve. Ji wir dernakeve. We goya ya do ye ya jî sibê. Yanî ew rewşa ku tê da ye, ew dema ku tê da ye qîmeta wî nizane. Ya li do ye, na, nabîne. Her tim di rewşa do da ye. Ji bîr nake. Nikare ji wê rewşê derkeve. Her tim li ser wê rewşê difikire. Xwezîka min ewha bigota. Xwezîka min li hemberê wê bûyerê min tiştekî bikira, min micadeleyekî bikira. An jî xwezîka mirovê ku li hemberê min ji mir tiştekî ne baş got, min jî bersivekî wiha bidayê. Her tim di wê rewşê da ye, dernakeve ji wir. Tamam. Em ê çawa bikin, serî çawa jê derxin? Belê, kerem kir. Di her pirsê ne. Misal wî got çi ta anêka meselek te xal kir. Te got xuskak min viya bigotana, xuskak min viya bikirina. Nê. Tiştê çû. Nê do. Ema bira hayate jê. Ya jî ez vê neqlê werim balê ez ê viya bikim. Belê ez ê bikim. Ew jî hêna kê nehatiye. Jê pirse ta ana çi dikê? Stekî nakim. Bû. Di vê rewşê de me. Nebû. Te anêka ti çi bikî? Te anêka ti çi bikî eyê tê bûya bi serî xî? Ez çi bikim? Binê tiştê ti bikî, xweskan me bikirina, ez ê viya bikim. Ev van erdê her du jî neyê tene. Yek firiyaye, çiyê yekê nakê nehatiye. Nikarim zef dikim yerdiyê jî. Yek firiye çû, ew ya ji xwe bi temamî çû. Yek jî hêna ke nehand ya ji xwe li holê tine. Îhtîmal jî heye tune ye. Îjarê merdê bêje, te ana karî çi bikî? Çi bikim mamoste? Ha ew ya ji me re bêje. Te ana karî çi bikî? Wê pirsê tê jê pirsî. Anha karim ez çi bikim? He, di hundirê wê demê de ta nika karî çi bikî? Mesela za nika karim çi bikim? Ew ya îjarê deh bi pirsê pir xwişik bi xwe re tîne. Merdê ke dikeve strêsê, pirsa wî başixe ye, Merivêkê ji stresê ewê derê ya jî nakeve başxe ye. Yek jê çima ye, yek jê çawa ye. Çawa, çima, çawa, belê. Çima, çawa. Merivêk bêje çima, em bêjin çima min negirtin vî karî, min çû serî lê da, Min got e min bigirin vî karê, min çû li cihekî ew kir û min e girtin û ez jî ketim strêsê. Ji niha pêştir kes cihekî min nagire. Em bêjin bêkar e, pandemiyê de jî ew ka xwe nekiriye wî ji kar derxistine ne wan. Dixwaze li cihekî bişuxile. Mirov dişe serî lêrde wî negirtin. Ez ê çi bikim? Ez ê çawa bikim? Dehî kes min nagire. Çima min nagire? Çima belkî ji tehsîla te negirt. Belkî ji rengê te negirt, belkî ji cinsiyeta te negirt. Hezar eb tişt hene. Pir sedem hene. Pir, pir. Yekî ji vana yekî ji vana bû sebeb. Heta hingî çima çima çima çima wadek dipirse heta ku di hundirî wî de dibêje tu kerî loma. Heta wê diçe. Heta wê diçe. Belê heqaretê jî li xwe dike. Heqaret li xwe dike. Li xwe dike belê. Dibê ez ji tişkêr nabim, ez ne jê jîr im, ez ne jêhatî me, ez ne xwişik im, xeberdana min ne baş e. Ew baweriya xwe ya li xwe wenda dike. Hinda dike. Özgüven, belê. Çima hetak dibêje hirê ez ker im. Heta wirê diçe. Hetak li xwe Heqaretê bê dike. neqlê heqaretê jî dike. Wehdê ke mirov ji xwe re dibêje çima meriv badanaş dike. Di ciyê xwe de dimînî. Çima dawiyê dehî milêt jî qane pê tîne hirê ti kerî dibê. Pêş ve naçe. Ne mimkun e Pêş te naçe. Di cihê xwe de disekine. Badana şi dike. Je pirsa baş kîjanê ye? Kîjanê ye? Çawa? Çawa? Tê jî ji xwe bê, tê jî ji xwe re viya bipirsî. Ez çûm ketê min wê di kanê min serî lê da ji bo vî karî Belê. Ev ya min negirt. Ji bo çi min negirt? Dibe ji bo dîsa cinsiyeta min negirtibe. Gotibe ger kî lemê pîrek li virê tezgahê bimînin. Em zilama nagirin. Dibe ke te ne xuşik dîtiye, dibe ke te ne dirêj dîtiye ne kin dîtiye li gora xwe. Dê vê neqlêbêjî jeri cara didoa ke ez harim têkevim dikanê, vê demê jî min re, vê deneyîmê jî çêbû, tecrûbê. Ji çawa? Ezî jeri çawa a didoya qane bikim. Tenê re wadê ki meriv dibêjê çima re eynî dema ji van êkê guhê xwe li de me ane ka herin qarşiya eynê û ji xwe re bêjin çima evî tiştan bikir ka bêjê çima obrê hayatê ji enyan te hebe tişkî ane ka te te xelat kiribe ji xwe bipirsê û bêjê çima mî tiştan kire ka binê enya te çewa bû enî Qermiçî. Jidî, qermiçî. Qermiçî jidî ya. Jidî ya. Rêya çi bû? Stres çêkir. He. Ez ê çawa jê xilas bibim? Pirs bike dîsa, dîsa heyatê ji heniya te hebe. Belê. Çawa? Çawa ye? Çawa. Sist e ne were? Sist e, tiştekî nebû. Sist e. Çawa te dibe aliyê çêkirinê, ji erê wiha tişkî din em bifikirin. Kerem ke. Te dî careke min gotibû di zimanê laş de, beden dîlî de çav şûna wan

Ji xwe pêlka dido ya ên muhîm ên baş yê van herdu pirsan e. Di hundirê jiyana xwe de heta ji wê de tê çima yên jê derxin? Çima ê bidin alî? Vê pirsê ji navê derxin çima zirar dide meriva? Çima zirarê dide? Çima çima zirar dide? Çima. Çima di ciyê xwe derdesek nan di loma? Belê, belê mamoste. Jere ê ki baş dike çi ye? Çewa ye. Çewa wahde ku em bipirsin ewê ja vê neqlê mejiyê ki du deqe berê şte re got te tu ker î, tu nexuşik î, tu nikarî xeberê bidî loma kê te negirte, vê neqle wê şte re bêje çi? Binê jer bipirse, Çewa? He, ka em lê bigerin. Çewa? Em ê vê neqlê vê rêyê bibînin. Çewa? Ew ê ji te re bêje hêr dayî mirêkek ji vê rêyê çêtir heye. Ha, saet xweş mamoste. Yanî çewa micadele ye, çewa rêyekî din ê, çewa rêbazekî din ê. Vê neqlê nebû carik din e. Oguz Xoce ji vîrê silav ji re bêjim ji min re tişkî digote. Digo ji bo ke meriv karkî bigre meriv dikeve sî cî sê heba meriv qaneh dike. Ama ew ya di hundirê dehê pêşî de ye, dehê ortê de ye, dehê dawî de ye em nizanin. Ti işte tiştêk bê ti li derî xî. Ti tê keviyî sîya bijimêre sê heba tê bigirî. Em wade ke çewa dipirsin Sî tiştê, sî tiştê ki ne ji hev, ki ne ji hev, badê em dibêjin çewa, sî tiştê ne ji hev ne eynî tişt em wan diceribînin ne war. Belê. Sî heb tişt. Belê. Edîson gotiye çê, te dî li gora rîwayetê dibêje hezar car ji bo kampûl çê bike.

Dibêje min pir tişt bi cîhaniyê, çima tu dibêjî te bi cî neanîye? Divê te çi bi cî anîye? Divê tam neh sed heb tiştê xelet, yanliş min kiriye, ez wana kişê elimî me, ez ji niha pêvtir e ez wana nakim. Ya rastî min lê nedît. Yek kadin tînim û di wê demê de cara dibêjin hezarî Care hezarî dîsa tişkî çê dike ampul vêdixe. Bi xêra wê înada Edîson ke hezar carî wî tiştî ceribandiye da hezarî de dîtiye em îro di ranîye de ne ne wan? Belê belê belê. Ew ya go çawa? Go ne weka berê Got tişkî din ez ê çêkim. Çawa? Ji van herdu pirsa ji bo min jî, ji bo te jî, ji bo zarok jî, ji bo her kesê pir muhîm e, pir lazim e. Heta ji meriva bêje, heta ji meriva tê meriv nebêje çima, meriv bêje çawa? Çawa? Gelo metbaxa me amade ye?

Tiştê nebûyî jî em ji xwe dikin stres, em jiyana xwe tevlî hev dikin bi rastî. Em stresê di ciyê ku nebe jî em di wir de stres dikin û em tevlî hev dibin, em nizanin em çi dikin, mirovê li hember jî em bi rastî bi xwe re aciz dikin. Hinek hin kes dibên ez pir tişta naxim serê xwe mamoste, muheqeq hin kes dibên ez nînim Kes. Bi rastî ez jî xeletiyên min jî hene li ser kesê. Îro pide ze wan rast bikim. Bi saya we. Xwedê ji wan razî be. Hin kes jî dibên ez pir tista na pir tişta naxim serê xwe. Em ji wan re dibên bi tirken bin gamsiz. Pir xwe ya têkiliya xwe tişta bi hev naynin. Çiqas rehet in. Xwezîka em jî wek wan bûna. Em mertim viya dibêjin. Em li ser viya bisekinin mamoste. Metbax amade ye? Amade ye metbax? Belê, em dengekî bidin hediye. Ka hediye xwarinê çawa çêkiriye? Çawa çêkir? Çawa. Hediye xwarina te çawa çêbû kerem ke? Bê stres. Bê stres min xwarina xwe çêkir. Lê wekî ku bi taybetî lazim e ku ez bêjim, lazim e ku germaya firinê ya ser pîla herî zêde be. Ji ber wê sedemê hê nîv saetê min ê dinêjiyê heye. Min xwest derxim dîmenê bînim pêşberê we. Lê lazim e ku nîv saetê dinê jî ji bo sa têr û tije bimehe xirya xwe bide. Bi taybetî bibije lazim e ku nîv saetê dinê jî bêlin. Lê anha min derxist serwîsê ya şêxan xarina me îro kibaba balîcana bû. Yê ku bixwazim vî pîvê çê bikim bila noşîcan be saet û şîfa be înşalle. Belê. Em ji aliyê stresê hediye tişkî pirsin? Belê kerem ki mamoste. Em bêjin hediye wî nanik te çêkire xwarina te çêkire Belê. Tê gavik din bidî yekîk dijê histîkî, ew ê bixwe. Belê. Hinkî xuya wî zêdê bû. Te tahm kire, te nerî hinkî xuya wî tê zêdê daye. Belê. Tê çi bifikirî? Li ser gotinê wî mamoste, li hemberê wî. Tê çi bifikirî? Ew ê wê nanê, ew ê wê xwarinak te daye, ew ê bixwe.

Ez ê care em pêşî tişkî ji te pirsim, tu şikû zanî ke ew yê tê vê xwarinê bidî ji tiştê bi xwe hes nake? Dibe. Belkî xuya te jê re kêm be jî. Belê. Dibe mamoste. Ne wa? Lê tenê bi serê xwe de tişta çêkir. Binê hêna ke tişkî tune nizane êdî nas nake, ew ê çiqas xwe bavêje xwarina xwe. Jane kate gote ki vê xwî li goram zêdê min gav kîdin em ê viya bidin vê xwarinê em ê bidin wî zilamî wî merivî ew ê em çûş bide ez maaf bûm ne war ev a pêşî belê peki ki carkê xwe zêde be di xwarinê de û ki meriv bixwaze wê xweyê lê bişkîne rê hene. Hene mamoste. Zêde Mesela? zêde rê hene. Mînak? Mînak, Xarnekî bi av çêdikim, kartolê davêm navê, an jî dema Binêreyî ku. jarê çewa bû? Çima min xwê zêde kir ez ê gavik din pir biçûk bibim li qarşiya wî mêrvî? Stres e û pirsa wê çi ye? Min çima vê xwê zêde xiste? Belê. Nema. Çima min pêşî negirtî? A a pêşî ew bû. A Belê. di dûreyî ja çi bû? Got e hinkî ez ê avê lê zêde bikim xuya wê kêm bikim. Ez ê çawa xuya wê lê kêm bikim? Ez ê avê lê zêde bikim ew ê kêm bibe. Di kîjanê de eniya te ji dandiyê di kîjanê de sist e. Anêka tu dikenî ne war a dido ye hat bîra te. Mirov bi xwe zane mamoste. Stres ew e. Stres pêşik meriv nizane ew ê ê. Li pêşiya meriva berî meriva ew ê çi bibe? Belkî ji xwe hez dike hez nake ama me qerara wî daye biryar temam e ji xwe hez nake çû ji min de. Ew ya ji xwe kesin bû heta yew ya. A du do ya em nabêjin ka me aneka çawa vêya kêm bikin. Mesela wade ez masî dixwim cana li derve em diçin xuya wî hevalkî me zêde diavêje. Wade ku wê xuyê zêde avêtê. Em lîmonê bi xwe re dibin. Ekê xuya wî zêde em ê wî qeriş nabin. Ema ê me lîmona xwe em pê de dikin xuya wî lê kêm dibe. Ne were? Ya em dibêjin çi? Em dibêjin em ê çawa ji wê xuyê xilas bin. Ji em xwarin dît em xwest li ser xwarin û ewayediyê jî alî me bike. Me heq kir wê xwarinê.

difikire. Sebra min jî li êw hate. Ne sa. Mirov difikire mirov dibe hey wax min heya niha çi kiriye, min çi neheqiyê li xwe kiriye. Li ser laşê xwe kiriye. Pirsa din jî a beriya ku min beriya hêdiye min pirs kiribû, ez ji xwe bersiva wî jî da. Lazim e ku di jiyanê de her tim. Yanî stres ji xwe heye. Her tim em wê stresê çi bikin? Kontrol bikin. Di binê kontrola mirovan de be. Wedek tê vê çawayê te got, tê vê kontrol kir ji xwe. Nefesa xwe jî wedê bîna xwe jî te stende. Ew jî kontrol e. Ew jî kontrol e. Û tişkê ja dîsa ji aliyê bînê de ev ya jî cara sê. Yanî em vana ke em nebêjin bername bixede ew nexweş be. Du deqî me heye baba. Xeberdan. Xeberdan pir strese re baş e. Pir baş e. Pir baş e. Ew jî çima te dî me carek di jî min vê mînakê dabû. Xeberdan bîndan e. Xeberdan. Meriv binêre. Meriv bînê dikişîne û wehdek xeber dide, destê xwe meriv bide ber devê xwe te maşvan giş bikarin aneka we rê bikin. Bîna xwe bistînin û xeber bidin. Wehdek xeber bidin winê fehm bikin ku we we bîn daye destê xwe. Ne war bîndan e xeberdan. Çawa ji dêvlek de bîndanê de ziman şê devê xwe tu wiha bi tenê dê hêlê tu wan didî lîstin ji bo deng derê. Ji bo deng derê meriv rêr de lîstin. Xeberdan pir muhîm e pir ji stresê re baş e ji bo wî hawê. A di doya ê alpê muzîk. Dikaribin muzîk odarî bikin, tiştêke ew ê laşê we nerm bike û sist bike, ew ya jî pir baş e, muzîk jî pir baş e. Naseyekê din jî, hepkî din jî bêjin, spor, werzîş. Jixwe min ê bigotana. Wext nema. E, werzîş, em hundireyê wan em venekin, sadece em navê wan bêjin. Werzîş, hereket, ew jî spor jî ne a giran, a birêvçûndin, birêvçûndin, mesh, ew jî pir baş e, a jê pêvtir ki karibin bikin masaj. Hele masaja a ki di serî de were kirin, teniyê de were kirin jê re pir baş e û strêsê